гримерка ачам пек лӑпӑл-лӑпӑл-лӑпӑл тусах хӑвӑн хӑвӑн выхӑтна манрайма пултаран. Шӑрттани се килтенччӗ. Хуплу ӑҫта черсе килтенччӗ.
Ӑҫта Эсир социаллӑ сетьсенче часах хӑвӑрӑн кил-ҫуртӑра ранчо тесе чӗнетӗр. Мӗншӗн ранчо? Ну, мӗншӗн тесен ӑна Ялти ҫурт тесе эп ӑна калаймастӑп, вӑл ҫавӑн пек ман хӑйне евӗрлӗ вӑй илмелли вырӑн. Ҫав шавлӑ концертсем хыҫҫӑн, шавлӑ юбилейсем хыҫҫӑн, туйсем хыҫҫӑн ҫам та кайрӑттайӑп, вара ҫам та вӑй илетӗп. Мана ҫам пек килӗшет, ҫавӑнпа эп ӑна ранчо тетӗп. Ачасем пурте каппӑртӗҫ яла. Енчен те эпӗ крамада пулсан, калатӑп пулсан, яла кап тесе вӗсем Елчӗке атте пайне тӗҫ, а раньше тесем пӗлӗҫе пуҫта иккенне. Алексей Московские уява, корпоратива емеллетер урӑх мероприятие чӗнес тесен мӗн чухлӗ укҫа хатӗрлемелле?
Ҫирӗм пинрен. А чи пысӑк сумма мӗнле пулнӑ? Чи пысӑкки икҫӗр пулнӑ Мускавра. Санӑн мӑшӑру косметолог. Ҫапла. А вӑл сире косметолог пек темле процедурӑсем тӑвать иккен, ботокс е тата мӗн те пулин. Вырӑссем калаҫҫӗ, сапожник без сапога теҫҫӗ. Ҫавӑнпа та эп косметолог патне килме пултарап ҫулталӑкне пӗрре е иккӗ. Мӑшӑр калать, есть юрист тет, сана ҫинче тет, сан яланах пит тет, хитре пулмалла тет. ҫамрӑк курӑнмалла тет, йӑлтӑртатмалла тет, ҫавӑнпа та тет. Ҫавӑнпа мана хӑш чухне вара алран тытса хисекать, атя-ха тесе. Пӗр процедура тӑвар-ха тет. А мӗнле процедурӑсем тӑвать? Ботоксем тумастпӑр. Вӑл вӑл нимӗн тӑвать, тасатать пире манне. Тата ӗнтӗ темле хӑйӗн мӗнӗсене сӗрет, кремӗсене, темскерӗсене сӗрет, вара ӗнтӗ ман пит чӑнах та йӑлтӑр-йӑлтӑр туса капарӗ унтан. Мӗншӗн чӑваш артисчӗсем хӑйсен юррисене шутлас вырӑнне паллӑ юрӑн фонограммине илсе ҫав юрӑ валли сӑвӑ ҫырса юрӑсем кӑлараҫҫӗ. Пирӗн халь нумай кавер ушкӑнсем. Кавер ушкӑнсем вӗсем хӑйсем ним те ҫырмаҫҫӗ. Вӗсем хитсене илеҫҫӗ те, хӑйсен манерлӗ тӑваҫҫӗ те, юрлаҫҫӗ. Ҫапла вӗт-ха? Вӗсем нимле автор прави те тӳлемеҫҫӗ, вӗсем ҫавӑн пек ӗҫлеҫҫӗ. Вырӑссем калаҫҫӗ вот перепевка теҫ, перепел теҫҫӗ, править-ха. Енчен те эпир оригиналдан япӑхрах юрлатпӑр пулсан, вӑл юрӑ каймасть. Ҫавӑнпа икӗ вариант. Е ҫавӑн пекех тумалла, Е унран лайӑхрах тумалла. Чучача пирки вот каланӑ ҫапать-ха. Чучача вӑл ӑнсӑр тӑвансем пек шутласа тунӑ вӑл юрӑ. Манан тейп тунӑ ҫамрӑксем валли ҫулла шашлыкра унта-кунта вот мӗнле каламалла вот просто так. Эпир ӑна виҫ кун хушшинче эпир ӑна турӑмӑр. Чӑваш тӗнчи малтан ҫак кавер юрни илтрӗ чӑвашла, кайран оригинал. Эп оригиналне илтмен те. Вот эти, эти илтмен те. Юлашки вӑхӑтра мана вара ҫырду вот мӗншӗн эсир чӑваш диско куҫарса юрлатӑр тесе. Ман пата пуҫларӗҫ ҫырма подписчиксем. Алексей, ҫак ҫак юрра сирӗн чӑвашла тӑвас килмест тесе. Эп калап, ҫук ман каверсем ҫитеҫ те пахай, ман тӑвас килмест деп вара мана парисем ҫырас, теплисем ҫырас, теплисем мана пуҫларӗҫ ҫырма вот армянсем ҫырнӑ, грузинсем ҫырнӑ, казахсем ҫырнӑ. Я бы илтменччӗ те вӑл юрӑне, мана ҫыраҫ, ҫав юратӑмӑр-ха чӑвашла тесе. Вара те икӗ ҫӗр хушшинче сӑмахсем килчӗҫ ман пуҫа. Ҫын пек хӑйне евӗрлӗ вӑл кавер юрӑ пулса тӑчӗ. Ҫавӑнпа эп калама пултаратӑп, кавер тума пулать,

Ҫыравҫӑсем кирлӗ, поэт-песенниксем кирлӗ. Поэтсем пирӗн нумай, ҫапла вӗт-ха, но ҫапах та юрӑҫсем валли кӑшт сӑмаххисене урӑхларах ҫырмалла пек туйӑнать. Эсӗ темиҫе ҫул ӗнтӗ чӑваш эстрада ҫӑлтӑрӗ пулса ҫутататӑн. Ҫак чулсем хушшинче веҫ туса пӗтернӗ пек туйӑм ҫуралман-и, вдохновени пӗтмен-и, енчен те ун пек шухӑш ҫуралсан, Мӗн тӑватӑр эсӗр малалла аталанма, малалла мӗн тӗрӗсленнине шутласа кӑларма? Ман шутпа ӗнтӗ кашни творчество ҫыннин вӑл э, кризис пулать, кризис те пӗрчаклать-ха, творческий кризис. Ҫавӑнпа та чӑнах та ун пек япаласем ман пулнӑ. Урӑх юрламастӑп тенин те пулнӑ, сцена ҫине урӑх тухас килмест тенин те пулнӑ. Хӑш чухне халь те, э, халь те шутлатӑп, тата миҫе ҫул юрлап-ши тесе. тепӗр виҫӗ-тӑватӑ кунтан ӗнтӗ эп халь хӗрӗх тӑваттӑ, тултаратӑп ҫавӑнпа та. Манӑн ҫавӑн пек ватӑлса кайсан сцена ҫине тухас килмест. Мӗнле те пулсан ҫак юрӑҫ карьеринен те хитрен пӗтерес килет. Ҫавӑнпа та ун пек шухӑшсем килеҫҫӗ, но ҫапах та ман юлташсем, ман куракансем, итлекенсем ман шухӑшсене сирсе яраҫҫӗ Алексей халех мар халех мар теҫҫӗ. Юрӑҫ пек пенсие тухсан эс пурнӑҫра мӗн тӑвасшӑн? Калаймастӑп пенсие тухсан диван ҫинче выртса е хӑяр ӳстереп тесе ҫапла вӗт-ха. Шухӑшсем пур, урӑх ӗҫпе ӗҫлесси те пур. Ҫавӑнпа та тен кайран пӗлетӗр. мӗнле ӗҫ пулать вӑл, мӗнле сферӑна пуҫса кайма пултарать Алексей Московский. Ҫавӑнпа та хальлӗхе эстрадӑра, ҫавӑнпа та хальлӗхе кайма шутламастӑп, не дождетесь.